Redio ka ma in itye iye, lok mo tye loko ni lok ma pire tek tutwal. Acholi dwe ki dwe, cabit ki cabit gitye ki kit meno me lokgi, ma ka inen ki loko lok moni ento ni otumo ki jengo ka kenyo mo dok manyen donyo. Ka kitye ka loko lok, ngec mapol nyutte, caro bene nyutte. Lok mo aloko yette ki ma dano yette Bwura ma kimiyo lokke weng ni ocito ni 2026 okuri waneni 2026 an ape kin kin dano ma tibu ne kiromo bworo ne ni pi 2026 pien angeyo gin atye ka timo ne ki waco ni itye ka tic i paki tic pulanya kini nyo pe itye ka cwako ne lok me makaba. ki lok mukene mapol mubedo i Acholi kany pe gin ma oyabbe tin. Dul ma kilwongo ni Acholi Technical Working Committee on Charcoal i kine mwaka alip acel mwaka alip aryo ki apar abicel ocako i mwaka alip aryo ki apar wiye abongwen guwoto i districts ducu weng gubedo piny gutimo gin ma mitte oko gurwatte ki jo ma mitte ni omyero gubed tye wa i kome ma abic weng obedo tye District Forest Officers me district ducu weng obedo tye Environmental Officers me district ducu weng obedo tye NMAS ducu kwe jo eno ducu aye gubedo tye gukak ki report gi gin ma onongo dong ene me adopting that report wek odug an ordinance nyo cik ma bi doro actually ka ka egi nio weng i kit me cato makar, tongo makar, yen mengo myero ki gwok tam ma gin gukati nyo cik ma tam ma gin gukati kede ni onongo pe bor

Tul me ngo ma kiyilo i wi joni ene ni, Pingo we need a civil mitigative approach to to solve this issue of ngo the charcoal business ma tye ene ni omiyo an approach ma mera okati tye mapat. Lapeny ma omyero wan wapenye kong keken en me acel nongo awaco ni in omyero ka ikwan waraga pa minister ni ocoyo bota nga? Minister ocoyo waraga eni bot kau? Pe bot MP ba? Ento kopine kipoko i pi General Lately of Late kicito ki boli pi General pa Members of Parliament. Kop eni pe kicoyo ni kono ni Police otim gin ango, Angaga otim gin ango, Environmental Officer, NEMA gi otim gin nyo gubed ki ngec. An atimo bene wot ma mera acito i opic pa the the the I mean pa National Forest Authority me niang i kom waragal ene ni. Pien waraga eni does not have any stringent kind of measures nyo punishment mo nyo ngo mo myero ki tim. Ati neno we? It is just hanging. Police otim gin ango? Bene pe ki nyuto gin police omyero otim. Environmental officer, environmental police omyero gu tim gin ango? Gin eno ni peke omiyo gap eni vigilantes gu tiyo kede me bino ngo ka pye idi bar. An aneno wa eni ilok ada nen calo ngat mo en aye waci ki minister ni ineno we 2026 in iduk ka cungo. Dong kit in macalo itye minista me environment-ni, dyegi gibipenyi ni, 'Loka ma kare-ni in itimo iye ngo? Ci minista obedo mere piny ci ocoyo, An i kare ma acito i opic pa National Forest Authority, I was even with the legal team me forest wa, National Forest Authority, Kampala. The legal team were, they are not aware, they were just surprised, gin dong gibedo ki ur ni war ka tye ka ngo? Tye ka circulating. DPS, The Permanent Secretary of the of that Ministry, pe ngeyo ni waraga mongo kicoyo, pien waraga ka Minister nyo ngat mo bicoyo, DPS must get to know, the legal team must also what? must get to know because there will also be legal implication i kom waraga eni ma itye cito woko ni, it is just a personal waraga ma tye ka a ngenge i wi yamo causing confusion. Itye neno gin na tye omiyo i kome ka in ineno National Forest Authority me Gulu pe gitye ka donyo i ngo? ka implementing gin ene ni. Itye neno wee environmental police pe gitye ka donyo ka implement i gin eni ni Uganda police pe gingeyo ngo ma myero gin gitim gitye ka ringo dong i kin piny ni kuca kitye ka keto road block kiketo road block bade wee keto road block dong peke road block ka in iketo ba kibimako in for highway robbery kibimaki bene ada. Road blocker mo keken has been removed itye neno now lok mukene ma dong tye kombeddi nying lutela tye ka kati iye myero wayab wapeny wiwa ni ka wan i district kacel acel anga gi omyero onen lok ma dok i kom bunga watye ki gin ma jo ma district forest officer tye ka timo gin ango the production officer tye ka timo gin ango. The accounting officer en aye me district mo keken en aye kaobe pe won kom abic ma won kom abic-cu pe gicito ka penye ni ngo nyutiwa accountability tyen pa makar mango ma wun wujugo gi ma kimako en pe ticce ngo won kom abic pien ka won kom abic tye ka tiyo tic pa kao, kao-ni timo gin ango nyo town clerk timo gin ango i district. Watye ki gin ma gilwongo Environmental Police gitye ka timo gin ango? Opic pa nema gitye ka timo gin ango? National Forest Authority tye ka timo gin ango? Kombeddi ka in icito i district mo keken i Acholi, there is no data ma tye ka cimo ngo will tons of makar ma dong kitongo ki i Acholi. Pe tye ka nyuto bene coverage pa bunga kit onongo tye kwede con, kombeddi dong tye nining? Pe tye ka nyuto ne. Ento wan watye ka weko makar gitye ka tone. Nen calo tam moni tye kimito cobo gin ango ki i Acholi? Kimito kwanyo ngom pa Acholi? Kimito balo ngom pa Acholi? Andrea waco ni, Ngom wa, ngom wa, macalo Acholi, gin ma watye kwede kono yen ngat mo pe obikwanyo. Jami aryo keken obikwanyo yen ki ngom me i Acholi, me acel en aye kwiya piny, me aryo can. Dong lurok tye ka neno can ma wan watye iye ki kwiya piny, level ma lamal ma watye iye, gitye tic ki da privilege ki kare eno me ngo? Me bino ka ngo? Ka ka ka tic ka ka ka ka ka wilo ngom ki i aculi, ka wilo bunga ki i aculi. Bunga mukene abedo awinyo ki wino mogo alip ali ali miya abir, mukene alip miya acel, nongo ki coyo ki coyo be ki keto piny ni acato ngomma, acato ngomma, tye atongo makar ki i ngomma i ada. Pen cik me lobo Uganda apwoyo amin dok ni omyero ka cen odug ko cen. Amin oketo cik ni ngom omyero obed pa gamente wek ngat mo keken macito ka tic ki ngom omyero onge ni Ngom meno tye ngo? Museveni kare mo bino pien tye ka mito ngo? Dwoko yomcwiny, miyo yomcwiny bot Waganda wek aa ki kwany lok man ni ngom tye pa gamente nio ngom odug pa Rwede. Now, kombeddi bino ni ka an ngom tye, tye an aye won ngom, yen ma tye i bunga na bene ngo? An aye atye kede. But pe tye pe tye kit eno. National forest tye tye tye tye i te twero pa ngo? Tye i te twero i kit ma pen cik waco ni national forest nyo bunga mo keken kono community forest twero me iye me kwanyo yen ki iye tye in the national forestry and act schedule eight nyuto kit yen ma myero ki tung

Gin eni tye, Nam pud abedo winyi mega, jo moni ki i kina, ki, ki i lwero, i kakoge gitye ka cwalo kwena, ni wun wutye ki muyeme, pe dong nge man kuc, kare dong bino me yomcwiny, coki muyemwu ducu weng wuter i kakoge, wek kibir juice, ci neno wek gum ma wan watye kwede, gold ma wan, dab ma wan watye kwede kaka enoni, dano en kare tye ka lony kwede, ento wek awe ni kwiya piny, ngo ma omyero kitim? I neno, gin ma approach ma watiyo kwede, approach me gero, approach me gero, ki niga bipito i cwiny lutino ma wubibino i anyim, wudongo i anyim me leyo kakarwa gi budong en ki kit eno. I kare ma lweny tye. Approach nyo lok pi politicians nu ducu weng tye i kom ngo? I kom kuc. Kom kom ki kuc omyero dog kor myero wang wayele matek mada. Kom bece eni lok matye in the message of hope. Kwena ma omyero dog okel gen bot dano. Gen i kom ngo ma tye ka time i kare eni ni. Now, lyero it dyel i kom ngat moni wek ngu make ki kono nga eni. Man en approach ma ngo? Pe bikelo ribbe. Kombeddi eni ribbe peke because lweny i kom makar eni without collective responsibility, collective you know efforts pe obilarre. Ka vigilante wek wan wabedo wek wanga makar kong wacito i bunga labongo wot ki police. Jo ni eni wan pe wangegi. Kom gin ma wiye tye omyero wangegi ni anga gi anga gi ma gitye kay tongo makar. Wangeyo gi, they are imaginary ngo beings. Gitero makar eni kwena. Kare ma gitye ka tongo iye makar eni alok aloka dong odugu dugu marom mene kwo pa dano. Awinyo ni i i Gulu district wel ngo wel cene ma dong kicoko tye wai two hundred percent ma tyen lok ni wel. Cente magi revenue gi oito lamal mada ka oruwe ki oito lamal ba onongo gin pud pe gi bedo kaka eni onongo kong oyabo tongo foundation me yabo yubo ngo district ngo headquarter gi kwene ya ya wac kunu onongo kono level gucito lamal kono onongo pii ni onongo ki kubo bene kwee pien jo ma tye cato makar ni kong keken makar ni ki wilo ki kany i wilo siling adi i wilo ki alip pyera angwen alip pyera aryo alip pyera adek ka oo Kampala tye wai alip miya aryo. Kampala ma kar gumiyo acel tye alip miya aryo, ento ka ka eni kitongo yen nongo kijwero gin ma lemo Royce Scott Earth Policy kitongo wa matitino ni ducu weng kijwero weng ngom. Amito ni lawinne odi owiny maber kacel wan ma watye kany i kare ma muni gin gu o i Uganda ma gudonyo ki kany ki i Lake Victoria gucito gu ito i cer abiro ma tye i Central i Buganda. Weng pud gineno bunga. Guwoto gubino pien gimito o bot kabalega i Bunyoro, gu o i Nakasongola. Pud gineno bunga. Wewuu! Man dong aye par lobo Africa. Bunga ma onongo tye i Nakasongola ma kome ka wan wakato kakenyo waneno ni, ka icito i office pa gire i record pa National Forest Authority me lobo Uganda, tye ka nyuto ni bunga ma onongo tye i Nakasongola pe pore ki ka mo keken. Ento politics ma oyabo bino i mwaka pyerabiro pyeraboro kibedo ka waco ki dano ni man eni kama ngo adwir gitye ka ngot ka training gi iye wucak bunga niyo wutongo makar makar ki yabo demand oyabo bedo tye i Tanzania pien jo muringo ce i Tanzania gunongo ni ngo kimito makar ka kunu jo mogo guringo gucito Kenya makar ki yabo tero ne i Tanzania ki yabo tero ne Kenya ki yabo tero ne i kabedo mapat pat makar oyabo cito wa woko. Man the origin me cato makaa woko ki Uganda en ki Nakasongola, Nakasongola ki tongo yeno pien pud that mindset ni ngo adwi wa obedo ite bunga kenyo ki tongo yeno weng kombedi dong tye bar, kombedi odugo a semi arid. Cit i National Forest Authority kibinyutti te kategori kit yen kwer yen mono tye kenyo, size gi, boco gi, dit ki dongo gi weng. Now, kombeddi kama dong yen odong aye inge ikato naka Songola aye i Acholi Sub-Region. Ma kombeddi i Acholi Sub-Region kama yen aye tye matek en aye tye i Emia Muru, tye i Gulu District ki olwote manok i dog kaka en odong kwer i Pader. Yen ma tye i padi obedo calo beyo gi ngagi. Amin wacine ma pud pe atyeko, abedo ki lameya mo acel ma a ki i Acholi. Wee ni en ma wee fara aweko amini eni confession na. Dong abiwaco because it was an open, pe obedo i confessional box, pe obedo confession me gine can dwogo ot lega. Owaco ni en ebedo i biacara me cato beyo. Iyabo cato beyo i 2014, 2015, 16 ma lok tye matek i kom beyo-nu. Dano pud pe ngeyo lokke beyo-ni. I 2018 dong lok ducu tek. En dong iyabo wi didweng pien nongo bubalo nyinge dongo. I 2019 ma Korona dong obino dong iweko. Ento cen ma en itiyo ki i cato beyo Ka en iwee ni go kacel obedo million aye miya abic man lamea me parliament ma kaa ki i acholi omiyo amoko ni politicians gi tye gin eno ca we man in dong iwaco ni ngo we bade an dong ka abi loko ba aloko pien dong dano tye mito winyo dwon latela bu loko ni ngo i kom loke gi tye ka loko ne Waco dong itime raka. yeah iti neno we ki loko meno dong man me ngo man me me me me gengo ngo. me yomo i dano-ni bene aloko matek mada i lok kom Makar. An alwenyo matek, walwenyo mada i kom lok me Makar. Gans tye i lok ma mako kom cat Makar, i lok kom gin me Makar. Pien cik ma watye kwede ene ni, me acel, cik ma watye kwede eni waco ni ngat ma ocito otongo bunga nyo otongo muyagi ki ngagi bene ene ni, Ki myero ocul cene ma fain, but fain eni fain ma alip aryo kono alip adi eni anga jo mukene romo culo ne o bene kadi pi dwe nyo pi mwaka kulu nyo nino ki nino teko timo ki mako ngo timo gi culo fain no omiyo wa nongo ni cik eni omyero ki reinforcing ki med kero ne obed ma ngo that serious deterrent wa measure ikom lok me ngo.